Inti iktar kmieni fil-bidu tal-programm inti doer u naħseb taqbel miegħi illi kull min huwa doer għandu jġorr ir-responsabbiltà ta' għemilu. Sfortunatament dak li ma ssemmix fil-bijografija tiegħek hija li inti wkoll il-Ministru responsabbli għall-Awtorità tal-Ippjanar. U bħala doer u bħala bniedem responsabbli nixtieq nistaqsik, meta se tieħu azzjoni u tieħu responsabbiltà għall-aġir ta' ċertu membri fil-bordijiet tal-Awtorità tal-Ippjanar u tal-Awtorità in ġenerali, l-pastażati li qed isiru hemmhekk minn ċertu persunaġġi bħal pereżempju l-Perit Ellul illi tikteb il-policies rurali u tikteb il-policies tiġġudikahom hi stess u tmerihom hi stess ukoll dejjem a favur l-iżviluppatur. Meta se tieħu r-responsabbiltà għall-aġir tal-Kap Eżekuttiv jew Ħan Buttiġieġ illi ġie ċċensurat darbtej, darba mill-Ombudsman u saħansitra darba mill-Qorti? Meta se tinbidel din is-sistema li l-Awtorità tal-Ippjanar dejjem taħdem sabiex tiffavorixxi l-iżviluppatur u qalt li resident. Xhieda ta' dan huwa l-eluf ta' oġġezzjonijiet li jidħlu għal ħafna proġetti, fosthom il-proġett tad-DB li l-ewwel insejt twieġeb lill-kollega tiegħi dwaru. Kien hemm rekord ta' oġġezzjonijiet kemm mir-residenti u kemm mill-Kunsilli Lokali u baqa' għaddej kollox eżattament kif inhu. Kulħadd jirrombla bħal gaffa minn fuq dar ir-residenti u ċ-ċittadini. Inti bħala dwr responsabbli lest biddilha din is-sistema? Grazzi.
Rigward il-proġett partikolari li semmejt, jekk xejn juri kif altru milli għandna sistema li ma taħdimx imma għandna saltna tad-dritt b'saħħitha ħafna. Għandek awtorità, għandek tribunal, għandek qrati. U hemm proċess li għadu għaddej. Rigward il-kummenti l-oħra tiegħek, jiena l-Ministru li Smajt u rajt illi n-nies għandhom raġun, per eżempju, kif politika tal-petrol stations, tal-fuel stations, kienet, m'għandix dubju li miktuba b'intenzjoni tajba, imma kien hemm min qiegħed jabbużagħha. Jiena tlabt sabiex dik tkun riveduta. U din il-ġimgħa stess, din il-ġimgħa stess, jiena għadt kemm jiena ddiżappuntat illi waqt li aħna qegħdin naraw kif applikazzjoni, Għax hekk għandu jkun u ma naqbilx li għandna nkunu preġudikati kontra applikazzjoni ta' applikant, però għandna ntuh id-dritt kollu japplika skont il-policies illi hemm. Bħalma applikazzjoni, bħalma l-awtorità, ippermettu tagħmillix ċensura, jiena kontra ċensura u grazzi tal-maskla li għamiltuli, u grazzi tal-maskla li għamiltuli, ħadt pjaċir ħafna ġestha tiegħek. Bħalma rajna li l-Awtorità tal-Ippjanar tkun effiċenti u llum tapplika u għandek deċiżjoni f'mitt ġurnata, mhux aċċettabbli li jien bħala Ministru tlabt li jkunu riveduti l-politika tal-fuel stations u l-politika rurali u jiena sena, sena u nofs wara għadni nistennija. Iva nikkonsultaw, imma darba tnejn tlieta ħa nibqgħu nikkonsultaw u esprimejt id-diżappunt tiegħi jumejn ilu f'konferenza nazzjonali, esprimejtha bil-miktub mal-Kap Eżekuttiv u jiena se nkompli nara li dawk ikunu riveduti. Rigward, rigward il-membri jiena ma nistax, ma nistax naqbel, naqbel mal-fatt illi, illi noqogħdu nsemmu nies illi apparti li qed jersqu 'l quddiem sabiex jagħtu servizz, qegħdin hemmhekk għat-tajjeb u l-ħażin sabiex jiddeċiedu. Jiena, jiena nirringrazzja lil kull min f'dan il-proċess daqstant delikat illi m'għandek ċans qatt iġġibha żewġ ma' kulħadd, illi dejjem huwa suġġett għall-kritika, Nirringrazzjahom talli jservu. Il-punt qiegħed hawn u naħseb illi inti taqbel miegħi. Tikkonkludi imma Ministru għax irridu nieqfu.
Il-punt qiegħed hawn u naħseb illi inti taqbel miegħi. Ejja ma nifukawx fuq il-persuni. Il-persuni għandhom ikollhom policies ċari li japplikaw indaqs għal kulħadd, ċari kristall u mhux nippermettu illi skont il-burdati tan-nies kif intom tallegaw, jew skont kif taraha persuna waħda minn poplu sħiħ, tiġi interpretata politika. Flimkien ma' 11 il-Kunsill Lokali, jinkludi l-Kunsill Lokali ta' Għawdnili. U nixtieq nistaqsik ukoll għalfejn, għalfejn issa bdejna dil-moda ġdida anke bil-proġett tat-toroq ta' St. Andrews illi l-applikazzjonijiet u l-pjanijiet mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku. Assolutament xejn, assolutament mhux veru. Jien ħajwieġbek, jekk tippermettili nwieġbek, tista' tmur fuq il-paġni ta' Facebook kif wieġbet Infrastructure Malta Aġenzija li twaffqet proprju bħal ta' żmien sena u li ħadmet ħafna matul l-ewwel sena tagħha, kienet ippubblikat il-pjanti, ippubblikat, ippubblikat, ippubblikat, Kompli, kompli. ippubblikat sketch ta' kif ser isiru l-interventi hemmhekk suġġett għall-applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar. In-nies li għaddu minn St Andrews filgħodu jafu li hemmhekk għadhom iridu jistennew kwart għoxrin minuta. Jien dawk in-nies irrid ngħinhom sabiex jaslu qabel fil-post tax-xogħol jew fejn hemm bżonn imorru. Ok, ħa nieqfu għal waqfa qasira. Ħa nieqfu għal ftit tal-ħin, meta niġu lura nurukom x'ġara meta ħadna l-Ministru undercover bħala taxi driver. Ibqgħu hemmhekk.